Ber latin Acoli, man latinwu ma wa Francis Oboro ma ki gum pa kwariwa weko an abedo i tela me Acoli-ni adek ma papato weng. Kobedi ni atamo wan Acoli dong wan wawinyo ripot ma gurup aryo ma nino ca watye ka koko i komgi ni gin rwattegi ni o i kelo dok peko ki Acoli pien kit ma gin guwoto kwede wotte pe ki tudo dog ki laa acel. Wan wukok ni tim pa Acoli ma ci ka mogo itye ka telo wiye Pe doki me rok ma gin balalo kacel ki litino Acholi mukene ma wacce gin icato ngom doki a General Chale woto kede. Acholi wu atamo wun wuniang maber ni General Chale rom aroma ki power ma en tye kede eno ni power ka won lobo power ka won lobo pe power matidi he gin aye loyo lobo Uganda ni eni ni gin ku minne. En oweko wan wuket ni ni ah chief justice gin ni eni in ingeyo bene ni weng kadi cale general cale in lebu ngi ma in bene ingeyo ada ni general cale dit loyo in nu ci lok anga ma kibi winyo mono en tyen lok ma koko na ma nongo atye ka kane kede akana ni en in nu ne ah chiga moi ka in dong wan in itye ka tero o o koko wa bot adit lobo en to ngat adit loyi wu dok tye ingi ci koko ne ma kilwoyi ni in iter acholi ni bu bedo koko ada acholi atamo ni Ka ma wan watye iye-ni ene ni, kit ma nino ca Icrael i kare ma Palestina ocelogi ci gugoyo duru ni, Dano weng, dano weng, Icrael weng ma tye i opojicon, ma tye ritaya, tekki in Icrael, kong dong gibed kacel, gibin i kemi ki lweny. Actually, ka ma gubedo wan oo iye ni, amito wacciwu ni pokke pe, pe dong wapokke, kom lok dong en, kom peko dong en. Dong, tin an lok ma an amito kati kwede macalo latela aye actually en aye en, ni lweny ma kiryemo ki UNLA i eighty six ma gin guringo gamente guto, ci lweny-nge olubo kor, lweny-nge olubo kor i lobo actually kany. Lweny ocakke i kin gamenne ki litino Acholi ma gudugu ki UNLA. Lweny okubbe ocito i lweny pa kony ki alic lakwena ma pud lwenye ludukune oling alinga. Lweny ene ni pe ya gamenne ogiko i lobo Acholi. Ngo ma oweko awaco kit man? Ka in inen i kare ma gamenne obino me cako neno lweny i kom adwir ma i lobo Acholi,

Otimme ma lweny tye ka timme. Lobo Acholi ki planning ooh weng ma lweny tye ka timme. I kare ma kicoko Acholi kikwanyo ki Acholi ki kam, kikwanyo Acholi kikeli ki kam, gin ma obedo ka timme en aye lweny i kom i kom adui kacel ki physical planning for entire Acholi, lobo Acholi. Physical planning-ngi kotne me. Kibene owacone ni, Cikiri ti rot me konyo lweny i lobo Acoli. Ento kobedi cawa-ni. Ka in latela ineno pien latela myero ngute obed bor, latela myero gubed wange myero gubed calo rada me dege me gwoko lwakke. Kobedi ka in dong ineno ma dong lweny pa adwi gameno otyeko, cikiri ti rot ma ki planning ma ki planning jami weng ma kingeyo Ki kore kore kore kore kore i lowa cwale dong wenge gin ma ocako timme en aye ma dong ingeyo ni kero pa dano dong pe. Kicako neno kit ma actually plan ma actually omyera kiywegi o weng calo reti in dyang. Buru planning ne, planning me lobo actually otimme i kare ma lweny tye. Litino ka ka wun ma ma dano dok gang dong nongo yo kitucu yo kitucu yo kitucu man kono ni a security road security road security road nongo dong wan dong watye i tela a kitye ka tucu security road kitye ka tucu security road security road dong road ma kitye ka tucu ni jo ni dong gabene tye ka tucu kit ma gin ibikwanyo kwede ngom i lobo acoli. Yo ma gin bene woto kwede, yo farm, yo gin ango, yo gin ango, kitimo con i kare me lweny. Hee? Dong kobedi ni implementation onongo tye ka timme? Hee? Ngom i Acholi kany kobedi cawa ni kit ma kitye ka kwanyo ki bot Acholi tye i yo mapapat weng ento objective-pe tye acel. Kobedi kare Gamente tye ka compensating, gu compensating dano madwong i lobo acel. I lakan kany dano tye ka nongo billion adek, billion adi, billion adi ni weko, weko, weko. Gamente tye ka compensating i nying me investment. Atamo wun wungeyo ni aa, litino Acholi gunong lim madwong ma, ma, ma gamente oculo aa, aa, dano ni ayo, ayo, ayo kany, kany wamyero timo investment iye. Sugar factory gibiketo kany. Ento, mono yo acel me kelo balado. Yo namba aryo, mono ngo ma dong pe kikoka iye dong taitolli bene kadi yen pe kibiyo agamene bo nongo mono ngom agamene ma tye i lobo Acholi. Ngom namba adek en aye ngom ma yam dong gamene tye kede wa con. Ngom ma dong gamene dong tye kede wa con calo gen pak. ma nyo ni game park gamente aye tye ki twero. Kiromo diga jetting mukene ni ok ma eni myero gubed dano gubed iye balori gubed obed iye in odi twero ka gamente romo timo ne ngom mukene en aye tye ranch. Ma gubedo i cawa-ni, kanyit inen acwarany. Acwarany gubedo i cawa-ni, a, a, a, a, a, taitole tye out. Ngom ma acwarany okwanyo, ngom ma acwarany okwanyo twon ngom mo madit, ma enoni dong ngom agamene, he, ma nyuto ni baladu kiromo coro gamene, iromo waco, a, a, man eni ngomwa, wun acwelu pe ki lok iye, coro baladu ki iye. He, ngom mukene ma gubedo i cara, ngom ma tye i cing gamene, en aye ngom Ma Tiana Forestry, Forest Reserve, he, Forest Reserve ma Magamendi ma tye i lobo Acholi kany. Ngom eno ni weng ki bimiyo ki balalu. Ki dong ngom mukene ma wun itye Acholi tye ka waco ni wan watye ka cato ngom, wacato ngom ki komwa, watye ka cato ngom ki komwa. Ngom eno ma wun wutye ka cato ni dong ki bi po, ki bi po wi apoa. Now, Acholi, kong ara pinywu. Kombeddi ni kweya mal i egni ma me ngom ma eno ni ma ka kombeddi cawa ni a a a a a a a ngom eo ni weng ki kelo balal wi iye ni weng ma do dong wan ope ki twero ba wan ope ki twero he wan ope ki twero wan ope ki twero dong iye ci jo ma giro i biro ni ene wan otye ka koko Ye, Acholi, te akok wu, te akokke kekenwa. Population pa Balere mo i biro ni dong bedo dit loyo population pa Acholi woko, pien Acholi tye two million people keken, ento jo ni dong gubino ma dodo Acholi ki dek. Ki dong level me can ma yang lweny obedi ki lobo Acholi, pe ki ye dwoko kero pa Acholi cen. Kero ni

Mono ngom pa Red Indian. Komiti Red Indian kiketo-gi i museum. I museum ma kinyuto ni jo-ni eni aye kilwongogi ni Red Indian. Gin aye wigi ngom. Gin aye wigi wing Amerika. Ci, Acholi, atamo ni ka dano tye ka kor, ka in itye ka lok, pe ilok ata. Dok ka dano tye ka, ka iwinyo Acholi mono tye ka, ngat mo tye ka bako doge, nge ni, Lit pa kaka, lit pa to, lit pa nenone ni yam kwarowa oketowa kany, kwarowa ongomo gwoko kwarowa, gin guto orabuli. Ento wan, me rok kobedi ni, ee, o ikwanyo wa o, through genocide, nek lumukwu, gin mo itime i kom wan actually, ee, pien ka in ineno kobedi cawa ni, ngo ma weko ladit lobo kong mini wa executive order weng maber,

Ineno ni dano weng lero weng. Wun ma wutye ka mene, in cika moi ma itye ka mene ni ki luwote mukene weng ene in iling in iwuti dong cwinyi tye ka cwer loyo wat oo en weko lawa waci ni jo ma acholi weng pe wuneno acholi mo ni gin lutim wangi dano weng tye ka koko dong acholi gin ma an amito waco ne amito giko ki loka en amito giko ki loka en acholi oa o ki kamo kiken oa o ki ot lega oa o ki politik mo ma ma pogo wu odugu tore i tekwarowu, wudok wutor i tekwarowu, tipo me tekwarowu en aye wuwek wulweny piwu, pien kobedo i cawa-ni, kero mo ma wan waromo lweny kwede peke. Wan wape ki lim, lim kilwenyo, lweny kilwenyo ki lim, lweny kilwenyo ki lim, lim tye i cing Acholi, lim mo peke, kobedo i cawa-ni.

Kong iketo komedi dong lucat wil peyo ni weng kaka nyero kene aye dong odong kanyo aa kaka nyero aa kongo yat aa aa mak kweri en aye go odong in gin idong kini ikin kin kin kin me rok ee ee oo nyeyi ma gwoko dyang caro gin oo oo jo kene ee jo kene ee i i wun wutamo ni kadong dano peyo weng ee. Ci in ibidong acholi mo ma ma waco ni i lokke eni ni pa balalo ni en pe kati ka koko ki kati woko ki iye, en aye peke. He, lweny ma yam kiketo i kom acholi ma jo UNL kiryemo kwede pud lwenye tye ka medde ma nen calo yub pe tye ni i ngom pa acholi kaka acholi omyero they should be extinct. Omyero kityekgi wunu weng. ci kiketgi i miuziam kit ma Great Indian eketo i gin-ni, pien jamine tye ka neno kacce leng. Dong Acholi, ka ringo peke, ka ringo tye i tipo keken, ento rwodiwu, rwodi en ma kiketo-ni, pe kiketo ma tipo-ni tye ka tic ki rwodi-ni. Gin na myero wunge, lok amyero wunge eno, an awoto. An awoto gidi i lum man, kera aye awoto gidi i lum angeyo, i te tipo wi abila-ni. Runi weng, Rwot mo pe tye ki twero me lamo, pe tye ki laa me lamo gin mo, pien tipo-ni eno-ni, ma kilwongo ni kal-li, peki kede. Gin ango ma giwaco ni kal? Rwot mo ngo? Kong an awacciwu, en Rwot ma yang tipo okelo-ni, Rwot ngo ma mwono onongo yam mwono lweny i kome-ni? En aye kilwongo ni kal-li, objective me Rwot kal en aye protection. Eh? Kal tyen lokke ni en gwoko lwakke. Gwoko lwakke i kom ngo? Gwoko lwakke i kom Banyankole ma tye ka bino-ni. En ryemo Banyankole kene, timoni ryemo Banyankole kene. Kal tyen lokke ni ngo? Rwot tyen lokke ni ngo? Rwot tyen lokke ni en gwoko lwakke i kom gemo mubino. Gemo calo ngo? Two. Timone aye gwoko, timone aye gwoko dano ki i kom two. Mono tye en gin ma tye lok aka lino? Tye lokke ni miyo, miyo, miyo cam ki dano. Ka kot peke, kicito ibako dog bot en, kot cwe, cam cek. Ento kobedo i cawa-ni, ka dong the primary role ma young tipo miyo ki rwodi ki ker, Dong peke tye tung dok pud kany. Lwoti ni eni ni kit ma gudugo kwede, ma kor odugogi kwede, tipo peya odugo i komgi. Pien me acel, tiponi pe mito, tipo ma ilwori, tipo pa lwori eni ni pe mito gin pa, pe mito jabo, pe mito gin ma kimiyo, kimiyo amiya ma a ki bot me rok. En romo aroba gubedo cawa ni Chief Justice Owiny Dollo okwanyo acholi mukene tye ka cito ki agarwate ki ladit lobo jami ocele okwanyo dok acholi kikome matye ka gonyo laa woko dok tye ka cito kene in nongo aye pi kit ma atimo ni nongo yang tiyo kede lobo acholi ci acholi man kokona ma an akok gire kede tin i nino dwe pyeru acel i kom lok ma gubedo gicayo ladit lobo kede ni balalo myero gubedi wa i nino dwe aparabic me dwe me aparacel, ci ngat acel acel openy wiye, ento alego ni, Wuribbe, wuribbe, gin ma myero wan opok iye peke, kadi i daka, ci idug i kom abuti. Dong wun mukene ma gubedo wun wutye bot gamente ma owaco ni, Aoo, wun aye wutiyo kidwu ni wunek dano ci wutim gin ango? Wii guti, ka kit lok ma mawa loko kite eni-ni, Ma wa ma ngat latin Acholi ma onywale ma labaye bal i cinge pien tibu ni okwero ni pe odony pe ogud wa luduku eh pe ogud wa luduku tibu ni ojuko pe pe agudu wa gin mo pe atimo gin mo ma gene ni kit gin eno in ineko ni ni gin eno in ineko ni ni ineko ni pe en tye ka lok ni ki waco ni en tye ka lok i gin marac ma gamente tye ka timone en aye in ineko owek neko luwotwu In mege bene ibino? Atamo an apwoyowu tutwal, Acholi, dano kacel acel, an dong aloko lok ma lokka mo, wulub lokka, pien lokka ni oduca doko ku bajinga i kom tibwu. Wulub lokka ya, wudok cen ka teto cere, wudok cen ka teto cere, cere ni ba. Tek loyo luduku woko. Timwu ma tye i dye lum-mi tek loyo luduku woko, tek loyo gimo kiken. Ento kit giwacca man, in pe gibiye bab. Pe ibineno ngat mo ma waco ni, 'An latin pu ngole, amito doko kaka atedo lateng. Awacciwu bene, amirowu pac wotone weng ni, gin macel atye, Timwu ka coli ni, Ka in imito neno ada ni tiyo, ci in kono wutem gin ma an atye ka waco. Lok madwong dong obed peke. Kong an amito winyo ni, Kaka mon waco, Woo, wan otedo cerowa weng. Laling bene, tedo cero ni an awacowu bene me acel ni kobedi cawa ni, jo mo ma cwinygi leng, timwu ni pe winyogi. Pien kal kikome kobedi caro ni, timwu ni pe i kal, pi tyen lok ma an atitowu ni. Ma nyuto ni, ka in ibako dugi ma ci ileng, timwu bi winyi. Jok jok ka malo acoli.